טייערע בחורים די גאנצע ישיבה האב איך געעפנט נאר עטץ זאלט זיין ערליכע אידן נאך ענקער חתונה, ברוך השם געלויבט די הייליגע באשעפער איך בין אריין אין די צענטע יאר וואו אסירי י ע קודש, איך געדענק איך האב געעפנט די ישיבה אסאך מענטשן האבן עס פרובירט צו פארמאכן, מענטשן פלעגן דעמאלטס זאגן וואס דארף מען זיך קריגן מיט אים לאז אים אויסגיין ווי א לעכט, וואס דארף מען פייטן מיט די ישיבה, ווי לאנג קען ער ציען? א האלבע יאר? א יאר? די צענטע יאר ברוך השם ישיבה. געלויבט די הייליגע באשעפער די גאנצע זאך פון די ישיבה איז נאר עטס זאלט זיין ערליכע אידן ווען עטס וועט חתונה האבן, עטס גייט זיין ארבעטערס, איינער גייט האבן א אייגענע ביזנעס, איינער גייט זיין א ארבעטער ביי איינעם, איינער גייט זיין א מענעדזשער, איינער גייט זיין א איינגערעדטע מענעדזשער, עטס זאלט זיין אידן. וויסן אז דער אייבערשטער ווארט דיך אין שול דריי מאל א טאג, שחרית מנחה און מעריב. מען דארף נישט זיין עפעס א, אין ענגליש זאגט מען א נאט קאט אוט פאר דיס. איך בין נישט פון די דאווענערס, פון די לערנערס, איך האב א שטריימל, איך גיי שבת אין שול, טרעפן די חברים, רעדן פון די ווי ס'געווען פליס די וואך, ווי מ'האט אפגעשטעלט, ווי מ'האט געפולט מענטשן און מ'האט געכאפט טיקעטס, און שבת צופרי גייט מען אביסל טרינקען. איך נאכאמאל, איך גיי נישט זיין קיין נאר, זיך אפשניידן מיין פאות, מיין בארד, דארף זיין א קליינע קאפ פאר דעם, וועסטו קוקן די אלע וואס סתם מען שניידט צו די גאר דעם פייעס ווי וועסטו גיין, זאג מיר פונקטליך ווי דו ווילסט גיין, דו ווייסט דער גוי אקסעפט דיך נישט מיט פייעס אן פייעס, דו ביסט א שמוציגע איד ביי אים, ביסט געמאלעט, קענסט גארנישט טון, אבער דו זיין מיט שם א אינגערמאן, דו זיין מוזט ארבעטן, יא, מוזט פארדינען געלט, זאלסטו וויסן דער אייבערשטער ווארט דיך אין בית מדרש, דער אייבערשטער וויל זאלסט קומען אין שול, דאס וויל דער אייבערשטער. יא, נישט קיין חילוק ווער איך בין, וואס איך בין, איך בין גרויס, איך בין קליין, איך בין נישט דער רב, ער האט עפעס א איזי פעס צו גיין צום אייבערשטן און איך בין פון די אנדערע, איים נאט קאט אוט פאר דיס, איך בין נישט פון די לערנערס און פון די דאווענערס, איך בין פון די מענטשן וואס קומען נאר איין מאל א וואך אין שול און אויב איך וועל מאכן אין ערגסטן פאל א קידוש וועל איך האבן וואו צו גיין און געבן די נאמען, אבער איך בין נישט פון די סארט מענטש, פארוואס נישט? גיי אריין אין שול,

גייט מיך גארנישט אן ווער איך בין, ווען איך בין אויפגעשטאנען, וואס איך טו, וויאזוי איך גיי, איך גיי דאווענען שחרית מנחה און מעריב, איך בין אויפגעשטאנען שפעט, וועל איך פון יעצט זיין א ערליכע איד. מאך דיך נישט נאריש, ביסט א ביסט א פעלער, ביסט א לוזער, פיין, איך העל יעצט אן אהיים, איך העל דינען דעם אייבערשטן פעלערדיגערהייט, איך העל דינען דעם אייבערשטן אלס א לוזער העל איך דינען דעם אייבערשטן. אה, מען זעט א אינגערמאן ער שטייט אויף שפעט ער געט א. א קרעכץ, אוי, שוין שטיי ווי עלף דרייסיג, פאק מיר, איך פאק מיר צוריק אין די דאך אריין, געט זיך א קוטשקע איין אין די דעק, ער ווערט, ער ווערט דיפרעסט, ער קומט נישט ארויס, די ווייב האט אנגעהאט א שיינע סעודה שבת צופרי, און די קינדער ווארטן צו גיין מיט טאטי אין שול, ער האט זיך פארגעסן, ער האט זיך געגעבן א פארשלאף. גיי פון יעצט אין שול, גיי אין שול דאווען, גיי נעם א סידור גיי דאווען אין שול, פארקערט זיי מחנך דיינע קינדער, דאס איז די שטערקסטע חינוך, אז אפילו מען פארשלאפט בלייבט מען א ערליכע איד, דאס איז די גאנצע ברסלב'ע רבי, דער רבי וויל נאר אונז מחזק זיין, יונגערמאן, יונגערמאן, יונגערמאן, איך רעד צו דיר, דו ארבעטסט שווער, גיי אין שול דאווען,